Güller, Beýle göçüm mümkin däl. Ilki pyýadany göçüp, piliň öňüni açmaly. Sen özüň-ä ataň bilen oýnaňda atyňy islän ýeriňe bökdürip ýördüň. Näme üçin maňa pilim göçmäge rugsat bereňok? Oýnuň düzgüni şeýle. Her kim üçin dürli düzgünli oýny meň-ä oýnasymam gelenok. Küşt oýnunyň düzgüni şeýle. Her çöpüň öz göçüş usuly bolýar. Eger küşt oýnamak isleseň, sen ol düzgünleri öwrenmeli borsuň. Ýok-laý, ata, men-ä isläp baramok. Şondan başga-da oýun köp-ä. Wah, hawa-la, ýöne bu diňe bir oýun däl-ä. Onda näme? Durmuşyň her pursatynda dogry ädimler ätmek üçin, gowy netije çykarmak üçin Saňa mydama gollow berjek oýun bi. Aý, bary bir içgysgynç oýun ekeni. Düzgündem öwrenesim gelenok. Eger küşdüň taryhy barada gyzykly rowaýaty gürrüň berseň. Hawa, aýdyp beräý-dä, ata. Güllerjan. Aý, bilmedim-dä. Soň küşdi çynyň bilen halajagyň-a bilýän. Hum, bolýa. Onda diňläp göreýin. Ýöne bu ýerde däl. O gyzykly wakany başga ýerde gürrüň bersem, has ýerlikli bor. O niresi? Onam soň aýdaryn.

Ynha, balalam, bu ýerde türkmeniň taryhynda ýaşap geçen ençeme ägirtliň heýkeli bar. Ynha, bu heýkelem beýik türkmen alymy, satranç boýunça dünýäniň ilkinji çempiony Astulynyň heýkeli. Onunjy asyrda ýaşap geçen illeşimiz Bütin ömrüne ýeke gezegem utulyp görmändir. Şoň üçinem oňa Al sadrançy diýen lakamy beripdirler. Ata, sadranç nähili oýun bolupdyr? Sadranç hem edil küşt oýny ýaly altmyş dört öýjükli tagtada oýnalypdyr. Sadrançda şanyň, ruhuň we atyň göçüş usuly Küşt oýnuňka meňzeş bolsa-da, beýleki mallaryň göçüşi üýtgeşik bolupdyr. Mysal üçin, sadrançdaky perzi diňe gytaklaýyn ýerleşen goňşy öýjüge göçüp bilýän ekeni. Umuman alanyňda sadranç häzirki zaman küşt oýnundan tapawutlanypdyr. Ata, küştüň döreýşi hakdaky rowaýaty şu ýerde gürrüň berjekmi? Aýdyp beräý, ata! Hawa, şu ýerde has täsirli bolar. Gadym döwürlerde Hindistanda bir owadan baglyk bolupdyr. Bagyň bol we juda lezzetli miweleri bar eken. Baglygyň her tarapynda bir patyşa ýaşar eken. Iki ýurduň araçäginde ýerleşen baglygy patyşalaryň her birisi özüniňki hasaplapdyr. Ak galada höküm sürýän patyşa, Bu baglyk meň bagym. Ýekeje miwesini menden birugsat ýolaýsaňyz, başyňyzyň talaňlydygyny undaýmaň. Gara galada ýaşaýan patyşa, O nähili seň bagyň? Miwesi-ä beýlede dursun. Baglaň kölegesinde saýalap oturan ak galalary göräýdigim, işiňiziň gaýtdygy diýip biläýiň. Iki patyşanyň dawasy bu golaýda çözülerli däl. Şol harçaňlaşyp duruşlary, garaz bularyň dawalarynyň owalda-ahyrda çözüljegem belli däl eken. Ýöne gowy ýeri patyşalaryň biriniň örän parasatly weziri bar eken. Ol beýleki şanyň weziri bilen duşýar-da, gan döküşikli urşuň deregine paýhas bäsleşigini gurnamagy teklip edýär. Netijede kim ýeňiş gazansa, giden owadan baglyň eýesi boljagy barada çar tarapa jar çekdirýär. Ahahahahaw! Adamlar! Eşidim-eşitmedim diýmäň-le haw! Şu baglygyň eýesi bolmak üçin paýhas göreşi başlanjakdyr-la haw! Kimiň zehini güýçli bolsa, şolam ýeňiş gazanjakdyr-la haw! Ýeri, onsoň haýsy tarap ýeňiş gazanypdyr? Ony bilmek üçin, sabyrly bolup, wakaň soňuna çenli diňlemeli. Nädip sabyrly bolmaly, ata? Ine, balalam, bulam küşdüň öwredýän zatlarynyň biri. Küşdi ussatlarça oýnamagy öwrenseň, sabyr etmegem öwrenersiň. Begli, gel ikimiz küşt oýnaly. Ýöne, ilki düzgünlerini düşündirmeli borsuň. Bolýa, Güller. Siz ikiňiz oýnaberiň. Menem sizi goşunyň düzümindäki söweşijileri bilen tanyşdyraýyn.